рус телендә искусственный интеллект дип белергә мөмкин сез балар алар барысы да шул ук бер, бер сүз турында һәм шуңа күрә шул сүз турында без бүген сөйләшеп китәрбез ә, башлап җибәргәндә менә бу рәсемнәргә э, күз салып алыйк та кыз сурәтләнгән ир ат сурәтләнгән эт сурәтләнгән куян сурәтләнгән халык сурәтләнгән бөтенесе сурәтләнгән боларның э, боларны нәрсә берләштерә соң дигәндә чын чынлап аларның барысында ясалма фәһем ясалма интеллект ясаганның ә, турында без уйлый алабыз. Ә, ничә нәрсә соң ясалма фәһем һәм ни өчен ул аны ясый белә? Ә, бу бик кызыклы сорау һәм моңа төрлечә итеп җавап бирергә була. Гомумән алганда, кыскача алганда, ясалма фәһем, ясалма интеллект ул ә, бик күп төрле көчле технологияләргә ә, бер аталма. Алар барысы да мәгълүматны эшкәртеп, ниндидер мәгълүматны истә калдырып, Шул мәгълүматны башка форматта бер-берсе белән кушып, бер-берсе белән бутап, шул форматта ниндидер яңалык ясауга төзелгән системалар. Ягъни кайсы берләре бик күп, бик күп, бик күп рәсемнәр күреп, яңа рәсемнәр ясарга өйрәнә, кайсы берләре бик күп, бик күп, бик күп текст күреп, мәсәлән, бөтен интернетны күреп, Аның буенча ниндидер текст язырга өйрәнә һәм кечерәк, кечерәк блоктагы эшләрне дә ясарга алар өйрәнәләр. Ягъни ясалма интеллект ул кайсы бер яктан кешенең баш миенчек эшләүне кешенең баш мие эшләү белән илһамланып, шуңа охшашрак система ясарга тырышудан килә һәм шуңа күрә ул инде э, кеше ничек э, информацияне дөрес һәм дөрес түгел э, рәвештә истә калдыра алса ул да ничектер шуны истә, истә калдырып шуннан ниндидер яңалык яки иске булган информацияне күрсәтү өчен кулланылырга мөмкин мәсәлән эт турындагы этнең койрыклары этнең аяклары этнең телләре этнең борыннары барысы әчәнкә шалган ләкин алар барыбер башка форматта башка күзаллауда сурәтләнгән булырга мөмкин яки мәсәлән кечкенә кызга карасак яки куянга карасак аларның чынбарлыкка да бик нык ошаулары күренә шуңа күрә ясалма интеллект ул үзенең күргән информациясенә, күргән мәгълүматына таянып, яки яңалык, яки искелекне берләштереп, ниндидер яңа мәгълүмат, яңа рәсем, яңа текст ясау өчен куллана торган системалар. Гомумән алганда, классификацияга килгәндә, ясалма интеллект ул бик, бик, бик күп төрле мәсьәләләрне үз эченә ала. Аның, мәсәлән, безнең өйдә булган кондиционер мәсьәләсенә килгәндә без анда куябыз безгә ничә ничә градус температура кирәк иде һәм ул шуңа карап үзенең эшен көйләп шул температураға безне китерә бу да үзенчә бер бер төрле ясалма ясалма интеллект ясалма фәһем чөнки чөнки без аңа бирәбез ниндидер инструкция Һәм ул шуңа карап үзенең эшләү рәвешен шуңа кили. Бу ниндидер бер теге кечкенә примитив ясалма интеллект дип әйтергә була. Көчлерәк ясалма интеллектлар, алар инде менә мәче, эт һәм башка рәсемнәрне дә ясарга мөмкиннәр, сезнең белән кеше кебек аралашарга мөмкиннәр, һәм шуңа күрә алар инде көчлерәк ясалма интеллектлар. ясалма интеллектның безгә иң каты ишетелгәннәре алар машин learning өлкәсендә күзәтелә машин learning ул мәгълүматка таянып элеккеге ниндидер тупланган мәгълүматка таянып яңа ниндидер мәгълүмат төзү яңа җаваплар бирү яңа яңалык кертүгә корылган технология аның эчендә бар нейрошелтәрләр дигән технология бит менә сез күргән барча ясалма интеллект ә, булсын ул рәсем ясау булсын ул текст язу булсын ул ә, рәсемнәрне яхшырту мәсәлән безнең телефон камерасын ачып без фотога төшерәбез икән аның эчендә эшли ясалма интеллект һәм шуңа күрә без ә, үзебезнең телефоннарда профессиональ ә, фотоаппаратлар кебек сыйфатны ала алабыз безнең телефоннарыбызның камерасы э, кішірәк болса да э, көчсезрәк болса да алар шул дәрәҗәне бирә ала чөнки аның эчендә утыра ясалма интеллект һәм ул без төшергән рәсемнәрне яхшырта менә шуның кебек үк э, технологияләр бөтенесе нейрофильтрларда корылган аның эчендә deep learning дигән аларны өйрәтү методологиясе бар һәм менә шу deep learning өлкәсе хәзер инде бөтен дөньяны шаккаттырып үзенең яңадан яңа очышларын күрсәтә һәм алар турында безгә җиткерә. Алга таба барганда, бер теге Халивар диярдәй тема бар, ул көчле көчле ясалма фәһем, көчле ясалма интеллект. Ул күп төрле интеллектуаль мәсьәләләр чала һәм кешелекне бетерергә дә мөмкин дигән сүзләр бара. Ләкин көчле ясалма фәһем ул күп төрле интеллектуаль мәсьәләләр чишә ала торган система. Хәзерге вакытта андый системалар юк һәм без андый системалардан әле ерак төрле кешенең төрле фикерләре булырга мөмкин мәсәлән OpenAI ширкәтендә эшләүчеләр үзләренең ниндидер бер ә, критерийлары буенча хәзерге системалар инде көчле ясалма интеллект ясалма фәһем дәрәҗәсенә җиттеләр дип әйтәләр ә, шуңа да карамастан көчле ясалма фәһем ул хәзерге вакыт ә, көчле булса да ул бик шикле, чөнки ул үзенең ә, шикләре эчендә генә эшли ала һәм үзенең шикләрендә нинди ә, форматтагы эшкә алар коралган, шундый форматта алар эшләр эшлиләр. Мәсәлән, рәсем ясаучы ясалма фәһемнәр, алар көчле ясалма, көчсез ясалма фәһемнәр, чөнки алар тар класслы ә, интеллектуаль мәсьәлә эшә. Алар ә, ниндидер ә, input дип әйтелә инде, ул ниндидер ә, керә торган информациядән ниндидер рәсем ясыйлар мәсәлән текст белән язылганмы ул яки башка ниндидер код белән бирелгәнме э, сорау белән алар эт рәсеме мәче рәсеме халык рәсеме һәм башка башка рәсемнәр ясый алалар һәм бу тор класслы мәсьәлә дип санала шулай ук э, текст белән эшләүче чат gpt системасы мәсәлән ул текст ала һәм текст чыгара. Һәм менә аның бөтен э, сыйфаты, бөтен э, эшли торган эше шул. Аның башка эшли торган эше юк, ләкин ул шул кадәр яхшы өйрәтелгән булуга карап, ул э, безгә күп төрле текст мәсьәләләрен чишә белә, күп төрле текст мәсьәләләрен аңлый белә һәм төрле файдалар китерә белә. Шуңа да карамастан, ул бары бары бер көчсез ясалма фәһемгә кертелергә тиеш, чөнки ул бар, бар тик ә, тар класслы мәсьәләләр эшли ала. Хәзерге вакытта ә, күп төрле лабораторияләр менә бу классларны берләштерү берләштерү өстендә эшлиләр. OpenAI ширкәтендә шулай ук ниндидер ә, прогресс бар бу мәсьәләдә, ләкин барыбер әле без көчле, көчле ясалма фәһем турында уйлаудан ерак. Һәм бу күпчелек очракта фәнни эш, фәнни хезмәткәрләр эше, ә гади халыкка әле ясалма көчле ясалма фәһем турында безгә уйларга иртәрәк дип саныйм. Шулай, ясалма фәһемнең өч нигезе дигәндә, бөтен ясалма фәһем, бөтен машин learning өлкәсе, бөтен нейрошелтәрләр, алар бер принципка корылган. Алар өч нигездән торалар. Беренчесе мәгълүмат, нинди мәгълүмат алалар шундый мәгълүмат чыгаралар ә, ягъни ясалма фәһемнең машин лернингның төп принцибы ул нинди мәгълүмат күрде шуны ниндидер форматта үзенә истә калдыра һәм менә шу күргән мәгълүматны ниндидер үзенең ә, өлкәсендә үзенең саннар өлкәсендә берләштереп ниндидер яңалык тудыра ягъни ул гомумән ниндидер яңалык тудыра белми кешенең баш мие Кайсыдыр дәрәҗәдә шулай ук, чөнки кеше машиналар күрмәгән булса, ул машинаны уйлап чыгаруы бик шикле. Шуның кебек үк менә бу ясалма интеллект та, әгәр дә машина күрмәгән булса, ул машина ясый алмаячак. Нәрсә күргән, шуны ничектер истә калдырып, математика дәрәҗәсендә инде ул распределение дип атала, шул распределениены ниндидер бер информация безгә җиткерә. Шуңа күрә нинди никадәр күп мәгълүмат без аңа бирәбез, шул кадәр ул көчлерәк эшли. ә, мәсәлән хәзерге чат gpt кебек көчле текстлы ясалма интеллектлар алар ким дигәндә ярты интернетны күргәннәр шуңа күрә ярты интернетта нинди мәгълүмат бар алар шуңа таянып инде безгә ниндидер җаваплар бирә әле ә, ниндидер мәгълүмат интернетта артык күп түгел икән ул темага алар ә, әз мәгълүмат безгә бирә алачаклар мәсәлән татар телен куллану да хәзерге вакытта бик шикле күпчелек нейрошелтәрләр татар теле белән эшли белми, алар аны татар теле, башкорт теле, казах теле белән бутап, ниндидер винегрет ясап чыгаралар. Һәм аларның дигез бер телгә дә туры килми торган җаваплары торлык барлыкка килә. Моның бер сәбәбе, әлбәттә, татар теленең интернетта артык еш кулланылмавы. һәм шуңа күрә менә шундый ә, кимчелекләре аның бар шуңа күрә нинди мәгълүмат күрде ясалма интеллект ул шундый мәгълүмат ясаячак икенчесе ә, төрле сыйфатлары мәсәлән ә, әгәр дә без карасак ясалма интеллектның бер куллану өлкәсен ә, төрле карта кушымталарында безгә пробкаларны күрсәтә торган бөкеләрне күрсәтә торган функционал бар ул үзенчә кайсы бер кайсы бер дәрәҗәдә шулай ук ясалма фәһемгә каралган ясалма фәһем куллана һәм аны кулланганда мәсәлән төрле сыйфатлар кулланып Без э, бер көнең бармы, юкмы икәнен белә алабыз. Мәсәлән, шәһәрдә машиналар санына карап, э, сәгатькә карап, һава торышына санап, карап, э, машиналарның нинди тизлектә, кайсы урыннарда йөрүләренә карап, без юлда бөке бармы, юкмы, һәм аның кайсы урында тупланганын без әйтә алабыз. Шуңа күрә менә бу сыйфатлар, менә бу зур-зур-зур-зур мәгълүматны алып, аны компьютерга аңлаешлы рәвештә бирер өчен кулланыла. Ягъни сыйфатлар алар менә шушы мәсәлән безнең бар машина. Без машинаны машина дип кенә танытабыз икән, ясалма интеллект аны аңламаска мөмкин. Ләкин әгәр дә без машинаны дүрт тәгәрмәче бар, руле бар, кузовы бар, ә, тагын нәрсәседер бар дип менә шулай итеп төрле детальләргә бүлеп аңлатабыз икән ул аны яхшырак аңлаячак ә без аның инде эчке өлешендә двигательләрен коробка передач һәм башка башка башкаларын да ә, бүлеп танытабыз икән ясалма интеллектта ул аны тагын да яхшырак аңлаячак шуңа күрә сыйфатлар никадәр детальлерәк никадәр яхшырак ә, системаны аңлата ясалма интеллект шулай ук аны да күпкә яхшырак ә, аңлаячак Хәм бар менә шушы нейросилтә, нейросилтә дигән машин learning дигән deep learning дигән алгоритмнар җыелмасы. Алар турында без бу курста артык күп сөйләшмәбез, ләкин менә шушы алгоритмнар мәгълүматны туплап, аны төрле сыйфатлар дәрәҗәсендә күрсәтеп, ниндидер алгоритм дәрәҗәсендә рәвешендә безгә җавапларны бирә. Ягъни ниндидер алгоритмнар менә шушы мәгълүматка һәм сыйфатка карап, шулар шулар өстендә өйрәнеп безгә ниндидер җаваплар ниндидер рәсемнәр ниндидер текстлар шәһәрдәге бөкенең балларын һәм башка башка башка җавапларны безгә таныталар менә шуңа күрә менә шу өч нигезне берләштергәндә безнең барлыкка килә ясалма интеллект модели дип атала инде ә, ничек аны кул, тормышта кулланырга соң ничек ул тормышта кулланыла соң дигән җавап сорауга җаваплар бик күп ә, дөресен әйткәндә хәзер ясалма интеллект ясалма фәһем ул тормышның бөтен аспектларын да ә, каплап ала мәсәлән шоферсыз машиналар иннополис шәһәрендә мәсәлән шоферсыз машиналар йөрүен бәлки беләсездер алар ә, тулысынча ясалма интеллект технологияләренә ну тулысынча түгел инде ләкин бик күп дәрәҗәдә Ясалма интеллект технологияләренә нигезләнеп, инде юлда нәрсә булганын, машинаның алдында артында кырыенда нәрсә барганын күзәтеп, машинага машинага сигналлар җибәреп, машина белән машинаны йөртәләр. Һәм бу инде чын-чынлап кулланылышта. Мәсәлән, төрле пресс-релизларга карасак, КАМАЗның грузовиклары инде Мәскәү белән Казан арасында йөриләр, шулай ук шоферсыз. һәм бу технология артканнан арта бара һәм бик күп дәрәҗәдә инде безгә файда китә шулай ук акыллы ленталар мәсәлән ютубка керсәгез вайлдберска керсәгез вкга керсәгез кайда гына керсәгез дә сезгә инде ниндидер акыллы ленталар күрсәтелә алар да шулай ук ясалма интеллект ясалма фәһем технологияләренә нигезләнгән Һәм тулысынча ул өлкәдә үсеш ясалма интеллект үсешенә бәйле. Моны иң беренче чиратта Netflix компаниясе башлап җибәрде. Алар 1 миллион долларлык ярыш оештырып, дөньяның бөтен алдынгы фән фәнни ишекләренә менә шушы ясалма интеллект рәвешендә лентаны яхшыртырга дигән мәсьәлә куйдылар һәм берничә ел эчендә менә бу мәсьәлә чишелеп акыллы ленталар бик нык үсеш алды хәзерге вакытта да алар бик нык үсеш алдылар һәм сезне ютубтан вайлдберстан чыкмасын өчен сезгә кызыктан берсе артыннан берсе кызык материаллар күрсәтергә тырышалар шулай автоматик рәвештә дә текстлар язу өлкәсе бар без бу курста аны бик ныклап бик күп яклап өйрәнербез анимация рәсем ясау стиль үзгәртү мәсьәләләре бар мәсәлән сез үзегезнең фотографиясен алып аны нидер киберпанк стилендә яки башка стильдә күрсәтә аласыз инде төрле челтәрләрдә төрле кушымталарда саныш яласыз күбегезнең күргәнегез дә бардыр без күрсәткән рәсемнәр дә шулай ук менә шы өлкәгә туры килә кибербез соклану куркынычсызлык өлкәләрендә дә бу бик зур роль уйный чөнки мәсәлән сез үзегезнең банк кушымтагызга фейс айди аша керәсез икән бу шулай ук өстәмә интеллект технологиясендә эшли онлайн тьютерлар мәсәлән күп күпчелек э, онлайн мәктәпләр хәзер ясалма интеллектка нигезләнгән тьютерлар кертә башладылар ягъни сезгә инде укучыларның сорауларына җавап бирер өчен үзегезнең сорауларга җавап бирер өчен ниндидер физик кеше кирәкми ә материалга нигезләнгән ясалма интеллект кирәк ягъни ясалма интеллект сезнең э, мәсьәләгезне күрә ул анда сезнең җавап биргәнегезне белә аның нәрсәдә хатасы бар икәнен белә һәм сезгә ничек менә бу хатаны төзәтергә икәнен аңлатып бирә. Шулай ук бу бик күптер бик күп кулланышка ия булган технология һәм ул безнең уку укыту процессына бик нык керер дип дип уйлыйбыз. Шулай ук финанс модельләр төзү, рак күзәнәкләрен табу, МРТ, УЗИ ише, э, төрле медицина э, аппаратларының результатларын э, күзәтү буенча ясалма интеллект кулланыла ала һәм монда әле бик күп бик күп бик күп куллану рәвешләрен әйтеп була шулай ук мәсәлән тавышлы ярдәмчеләр дә тулысынча ясалма интеллект технологиясендә эшли шуңа күрә ясалма интеллект дөресен әйткәндә ул безнең тормышыбызның бөтен аспектларында Әгәр без камерада фото төшергәндә генә дә бик күп төрле ясалма интеллектлар кулланып, безгә яхшы сыйфатлы э, фотографияләр бирә. Ләкин, ләкин, ни өчен без хәзер бу турыда сөйләшә башладык? Бу елны, бу елның башында, 2023 елның башында, дип әйтергә була, инде 2002 нең ахырында дисәк тә була, э, чат GPT исемле ясалма интеллект OpenAI ширкәте аны эшләп чыкты. Ниндидер инкыйлаб сыман революция ясады дисәк. Инкыйлаб сыман революция. Инкыйлаб ясады. Моңарчы ясалма интеллект системалары ул беренче чиратта программчыларга менә шул өлкәдә эшләүче кешеләргә генә ачык булган система иде. Чөнки гадәти кеше анда кереп, нәрсәдер алып, нәрсәләр куллана алуы бик икеле иде, дөресрәге алар инде әзер продуктларны гына куллана алалар иде һәм әзер ниндидер программчылар язган системаларны куллана алалар иде. Һәм алар аның ясалма интеллект икәнен белмичә дә кулланалар иде гадәттә. Ә хәзер ChatGPT системасы бик күпләргә юл ача, бик күп технологияләргә юл ача, бик күп куллануларга юл ача. Чөнки ChatGPT белән Башка ясалма интеллектлардан аермалы буларак, гадәти кеше телендә аралашып, кеше телендә җаваплар алып, кеше телендә ниндидер мәсьәләләребезне чишә алабыз. Хәзер аны куллану өчен программчы булу кирәкми, бары тик ChatGPT яки башка аңа охшаш системаларны ачып, мәсәлән, Яндекс.GPT, GigaChat һәм башка башка башка системаларны ачып, алар белән гадәти телдә сөйләшеп, без үзебезнең сорауларыбызга җаваплар алып, бик күп бик күп өлкәләрдә эшебезне җиңеләйтә алабыз машина смартфон ничек безнең тормышыбызга кереп утырды мәсәлән тракторлар барлыкка килгәнче кеше бакчаны кул белән казыган булса көрәк белән казыган булса хәзер трактор белән казый һәм инде физик яктан көчле булу кирәкми безгә җир казыр өчен чөнки без тракторга утырдык башладык киттек һәм без җир казу өчен бик күпкә бик күпкә бик күпкә тизрәк эшлибез Шулай ук смартфон да безгә информациягә, бер-беребез белән аралашуга юлны бик нык җиңеләйтте һәм без ансыз шулай ук яши алмыйбыз. Минемчә, 2-3 елдан яки 5 елдан яки 10 елдан без чат GPT-сыз да яши алмаячакбыз һәм шуңа күрә бу технология инде без үз вакытында өйрәнеп, аны үзебезнең тормышыбызга кертеп, аның белән актив рәвештә куллана башларга тиешбез. Шуңа күрә хәзер безнең хәзерге курсыбызда беренче чиратта ChatGPT сыман технологияләргә таяначак һәм алар белән кулланып тормышыбызның төрле аспектларынан нинди файдалар ала алуыбызны күрсәтәчәкбез. Журналистмы сез, бизнесменме сез, ниндидер рилслар ясаучы шундый ә, төрле иҗади эштә эшлисезме сез, программчымы сез, яки башка, башка, башка, башка өлкәдә эшләсәгез дә, сезгә кулланылышы булган, сезнең эшегезне бик нык җиңеләйткән ChatGPT-ны куллану өлкәләре бар. Алар турында барысы турында да без сөйләшеп китәрбез бу курста. Һәм инде менә бу блокны тәмамлаганда ясалма интеллектның төп файдаларын әйтеп узып килә. Ул беренче чиратта тиз эшли. Ул йокламый, ашамый, шуңа күрә ул тәүлегенә 20 сәгать эшли ала. Ул авыр хисаплауларга юл ача, чөнки кешенең баш миенә сыймаслык информацияне тиз рәвештә ясалма интеллектка кертеп, аннан нидер җаваплар алырга була. Һәм шуңа күрә менә шы Үч сыйфаты ярдәмендә ул безгә бик күп яңа горизонтлар тудыра. Мәсәлән, хәзер инде безгә гәҗиткә чыгарга ике битлек мәкалә языр өчен көннәр буе утыру кирәкми, ә бары тик 5 минут яки 10 минут яки ярты сәгать эчендә чат GPT белән аралашып, без инде тулысынча камил булган ә, мәкалә яза алабыз һәм менә шуның кебек без бик күп өлкәләрдә үзебезнең эшебезне бик нык тизәйтә алабыз һәм бу чын чынлап технологик революция ә, булырга мөмкин ә, шуңа да карамастан ясалма интеллект ул кыйбат һәм тулысынча ышанычлы түгел аны барыбер әле аның артыннан әзрәк тикшерергә кирәк ләкин ә, күпчелек Класс мәсьәләләрдә бу кимчелекләр алай куркыныч түгел һәм безгә чын-чынлап яңа горизонтлар тудырырга мөмкин. Шулай шуның белән әлеге дәресебезне тәмамлыйбыз. Алдагы дәресебездә технологик яктан чат GPT һәм башка системалар турында әзрәк сөйләшеп алырбыз да, аны инде ничек куллану турына турында сөйләшүгә күчәрбез. Рәхмәт безгә.